Салам, дусем! Паянхи ҫӗнӗ кӑларӑмра тыркасем ҫинчен калаҫу пулать. Мӗн пӗлетпӗр-ха пӗр тыркасем ҫинчен? Мӗнле илемле чӗрчун вӑл, тыркас? Мӗн туса пурӑнать? Сире дек-тыркасем килӗшеҫҫӗ пулсан, лайк пусмамансан кайӑр. Айӑпӗ пуҫлатӑп. Кайрӑмӑр. Тыркас вӑл пӗчӗкке кӑшлакан чӗрчун. Пакшасен семействине кӗрет. Пурӑнаҫҫӗ вӗсем хирсенче, пуш хирсенче, вӑрманта тата тусем ҫинче те. Пӗтӗм ҫӗртре тесе калама пулать. Тыркасем ҫер ҫинче вӑтӑр сакӑр тӗрле уйрӑм представителӗсем пур. Пирӗн ҫӗршывра тӑхӑр тӗрле тыркас пурӑнать. Вӗсем тӗрлӗ курӑксемпе ҫисе пурӑнаҫҫӗ. А пурӑнаҫҫӗ вӗсем шӑтӑксем ӑшӗнче. Норы тесе калама пулать вырӑсла. Тыркасем нумайрах кӑнтӑрлахи вӑхӑтпа пурӑнаҫҫӗ. Ҫутӑ вӑхӑтра. Каҫхи выльӑхсем мар вӗсем. Час-тарах колонисемпе пурӑнаҫҫӗ тата сайра хутра пӗчченшерен те пурӑнаҫҫӗ. Хӗлле сиве вӑхӑтра тыркасем ҫывӑраҫҫӗ. Ҫывӑра ҫӗвӗсем ҫур ҫул ытла. Кӑсӑклӑ самант пур тыркассен, вӗсем питӗ хытӑ ҫывӑраҫҫӗ. Ҫывӑрнӑ вӑхӑтра шӑтӑкӗнчен туртса кӑларсан вӗсене вӗсем вӑранмаҫҫӗ. Да-да, тыркасем ҫуллахи вӑхӑтра та ҫывӑрма пултараҫҫӗ. Ҫак пӗлтереш тӑрать ҫавӑнтан. Мин ҫулла вӑйлӑ шӑрӑх пулсан тата ҫимеш сахал пулсан. Ҫавӑнтан тыркасем вилес мар тесе ҫывӑрма выртаҫҫӗ. Тыркасем вӑрӑмӗшӗпе вун ватӑ сантиметртан хӗрӗх сантиметр пулаҫҫӗ. Хире вӑрӑмӗшӗ 20 сантиметртан ҫирӗм вилӗк сантиметр пулать. Чыллахи вӑхӑтра тыркасем хӑйсен хирӗсене зонтик вырӑнне усӑ кураҫҫӗ. Хӗлле вара одеял пек, шӑнас мар тесе усӑ кураҫҫӗ. Ҫакна вара пакшасемпе танлаштарма пулать. Тыркасен хыҫалти урисем кӑштах вӑрӑмрах пулаҫҫӗ малтисемпе танлаштарсан. Хӑлхисем вӗсем пӗчӗкке, кӑштах ӳкес пек курӑнаҫҫӗ. Тесе пирки каласан, ҫӳреме вӗсен теттим хӑмӑр пулать. Мал енчи хырӑмӗ ҫутӑ хӑмӑр тӗслӗ пулать. Мӑйӗ вӗсен шурӑ тӗслӗ. Пӗрлештерсе каласан, окраски вӗсен ӑҫта пурӑннинчен килет. Хӗлле пула сымен, тыркасен ҫӗме вӑрӑмрах та ҫемҫерех пулма пуҫлать. Ҫулла вара ҫӗме вӗсен хытӑрах та кӗскерех пулать. Тыркассем хӑрӑшлӑх туйсан хыҫалти урисем ҫине тӑраҫҫӗ те шӑхӑрнӑ пек сасӑсем параҫҫӗ. Асӑрхантараҫҫӗ пӗр-пӗрне. Пулса ҫитне тыркас 2 килограмм яхӑн пулма пултарать. Пуҫӗ вӗсен пысӑк мар тата ҫиелтен пӑхсан чӑсӑлнӑ пек курӑнать, Тыркасен шӑлӗсем ялан ӳсеҫҫӗ. Тата вӗсен ҫыртакан шӑлӗсем питӗ шӗвӗр. Ҫавӑнпа та вӗсен ялан мӗн-тӗр кӑшламалла. Ҫут ҫанталӑкра тыркассен амисем пӗчӗкрех пулаҫҫӗ, ачисемпе танлаштарсан. Тыркассем хӑйсен шӑтӑкӗсене виҫӗ метр тарӑнӑшӗпе чаваҫҫӗ. Акварумешӗпе вара вун пилӗк метр таран чавма пултараҫҫӗ. тухса кӗрекен шӗтӗкӗсене питӗ ӑслӑ тӑваҫҫӗ. Тата ҫӗре вӑйлӑ чавса ҫӳрене пирки тыркасен куҫӗсем интереслӗ пулса йӗркеленнӗ. Весен куҫӗсем ялан нӳре. Тусансенчен юриех куҫҫульне юхтараҫҫӗ. Ҫак самант весене ҫӗре чавнӑ вӑхӑтра пулӑшать. Анчах та тыркасен куҫӗсем япӑх кураҫҫӗ. Теттемре весене ориентироваться тума хӳри пулӑшать. Тыркасем хӑйсен шӑтӑкӗсене ӑслӑ тӑваҫҫӗ. Вӗсен унта кашни япала валли уйрӑм помещенисем пур. Сӑмахран, ҫимеҫ валли, канмалли валли, тармалли прохожисене те кӑсӑклӑ тӑваҫҫӗ. Малти урисенче вӗсен вӑрӑм та шӗвер чӗрнисем пур. Вӑл вӗсене хытӑ ҫӗре чавма пулӑшать. Ҫиеҫҫӗ тыркасем нумай та тӗрлӗ курӑксем. Хӑш-пӗр чух пӗчӗк хурт кӑпшанкисемпе те туянма пултараҫҫӗ. Туй вӑхӑчӗ тыркассен ҫуркунне пуҫланать. Ӑшӑ кунсем пула пуҫласан хӗллерен вӑраннӑ хыҫҫӑн чӑсӑлать вара туй вӑхӑчӗ пӗр уйӑх. Кайран тырка сами пӗр ҫул хушшинче пӗрре ҫеҫ ҫуратать. Ҫуралаҫҫӗ ҫурисем иккӗрен пуҫланса вун икӗ ҫура таран. Тыркасем ҫинчен калаҫсан астуса юлӑр, туссем. Вӗсене хӗрлӗ кӗнекене кӗртнӗ, мӗншӗн тесен вӗсен популяцийӗ кашни ҫулах сахалланса пырать. Нумайрах вара ҫынсен ӗҫӗсем пирки. Чиста ҫимеҫ вӗсем валли сахалланса пырать. Ҫут ҫанталӑк улшӑнса пыни пирки те сиенлӗ. Тата вӗсем питӗ нумай тӑшманӗсем пур. Телемеллӗ пек, паянхи вӑхӑтра та тыркассене ҫӑмӗсем пирки этемсем ухатана ҫӳреҫҫӗ. Тата аши пирки те. Нумайрах калмыккипе монголи тӑрӑхӗсенче тыркассем ҫирӗм пилӗк вӑтӑр пуҫлӑх кӗтӗвӗпе пурӑнаҫҫӗ. Анчах нумайӑн пулсан та ҫӗр айӗнче вӗсем пӗчченшерен пурӑнма юратаҫҫӗ. Кашни тыркасын хӑйӗн шӑтӑкӗ пур тесе калама пулать. Тыркасем ҫутҫанталӑкра паллӑ вырӑнта вырнаҫнӑ. Вӗсем питӗ аван курӑксен вӑррисене салатса ҫӳреҫҫӗ. Анчах этемсем пахчисем ҫумӗнче вырнаҫрӗҫ пулсан юриех мар, тарӑхтарма пултараҫҫӗ. Ҫавӑнпа та хӑш-пӗр чух вӗсене вредительсем тесе пӗлтереҫҫӗ. Тата питӗ сайра самантсенче тыркасем тӗрлӗ чирсем те ертме пултараҫҫӗ. Ҫавӑнпа та вӗсемпе выляма кирлӗ мар. Тыркассем ҫут ҫанталӑкра икӗ-виҫӗ ҫул кӑна пурӑнаҫҫӗ. Чӑнах та пакшасем пекех. Кирлӗ пулсан тыркассем теми ҫиме тӑра та сикме пултараҫҫӗ. Вӑрах тесе те калаймӑн вӗсене, вӗсем питӗ хӑвӑрт чупаҫҫӗ. Тӑшманӗсем вӗсен нумай пулсан та Тытма вӗсене ҫӑмӑл мар. Тыркасем пер-перинпе шӑхӑрса калаҫаҫҫӗ. Тата вӗсем хӑйсен кӗтӗвӗнче шӑршине ялан асра тытаҫҫӗ. Ҫавӑнпа та ют тыркас пырса кӗреймасть вӗсем ҫемьене. Тепер кӑсӑклӑ самант. Тыркасем питӗ аван шывра ишеҫҫӗ. Пӗчӗке пулсан та вӗсем хӑйсен тӑшманӗсем ҫине те тапӑнма пултараҫҫӗ. Потомствине сыхланӑ вӑхӑтра Хутте мӗнле пулсан та пӳркассенчен усӑллӑ самантсем нумай. Эсир вӗсене тивмесен, вӗсем мирлӗ кӳршӗ пек сирӗнпе пӗрле пурӑнма пултараҫҫӗ. Вӗсене хӑратмасан, вӗсем алла та пыма пултараҫҫӗ, интересленме. Тыркассен шӑтӑкӗсене тупрӑр пулсан ҫӑкӑр пӑрахса парӑр вӗсем валли. Унтан вӗсем сире хӑйсен чӗлхипе тав тесе калӗҫ. Пӑхатпӑр, итлетпӗр, ҫыратпӑр! Юлташна ярса пар ҫак видеона! Чипер йӑлӑр, туссем!